Näme üçin Kämil market? Iň bet market. Karoçe, lokasiýasy gowy, hemme zat bar, daži bolt bar, haýpowy dubaýskiý şokoladam bar. Bazarda ýaly tozaňda aýlanmaýaň, ýazda sowuk, gyşda yssy, täze doglan çaga ýaly hemme zat arassa we sweži. Bahalary iň haýpowy söz bilen aýdanda, döwük. Karoçe, iň bet market, Kämil market. Kstati, Kämil marketiň öňüne geçen ýok. Käwagt özi geçirýä, onam ýüz segsen kilometr tizlikde kakmak üçin. Kämil market. Sen kim? Nireden?
Aşgabat, Änew, Döwran akja.
Ýüzüňe näme boldy? Ary çakdymy?
Ýok, kiçilikden peşolda diýip bir Kaçok çybynlar bar, men Tejen tarapda myhmançylyga gidemizde, şo taýyň üýtgeşik çybyny bar, trnirowka edýän, bilemok, şo çakyra çöňýär, ýara döredýär, şondan soň galan.
Çybyn. Hum.
Sportsmen çybynlar.
Sen hakykatdanam aktýormy ýa tiktokda ýöne bir at goýduňmy? Ýok hakykatdan aktýor. Näçe sany filmde gatnaşyp ýördiň?
Dört.
Haýsylar? Çapar.
Magtymguly. Munuň ýene bir Magtymguly täze wersiýasy. Mundan Jygaly beg dört filmde. Hemmesem Türkmenfilm. Hemmesi Türkmenfilm, istoriçeskiý filmler.
Baş roldamy ýa arkada tam Prinesi podaý? Baş rolda. Dört filmde-de baş rolda. Diňe birinde.
Pol glawny bolýam şol. Karoçi bir nemäň treneri bolýanda ikinji derejeli aktýor. Diňe bir kinoda galanda başy boldy. Kaskadýor däl. Kaskadýoram. Kaskadýor aktýor. Hawa.
Kinoda hemme boý bolsun, atdan ýykylmaly bolsun, näme etmeli bolsun özüm realny edýän. Nämetler bolsa. Seň pikiriňçe,
eger şu ýaly owadan bolman bolsaň, aktýor bolup bilersiňmi?
Äý, bilemok. Bolardym, bolmazdym. Aslynda-da men başda kaskady gördüm. Şoň üsti bilen aktýorskiý rola mäýillek. At münüp bilýän, ýykylyp bilýän, gylyç tutup bilýän hemme zat oň bolmaly-da, uniwersal bolmaly-da. Staris kino düşjek bolsaň, biraz öňünden bir ýyllap taýynlanmaly. Näme, bizem öň Änewde goýun bakyp, at münüp, eşek münüp, zat edip, hemme zady gören-dä. Onsoň şo zatlaryň üsti bilen bilemizsoň, şo sebäpli birinji kinolylar hem ýüz keşgem gabat gelýär diýdi, hem Hemme zady özüň edip bilýäň diýip. Aslynda düşmeli başga birdi. Ýöne şo zatlary men edip bilemsoň, men düşmeli boldum. Glawny rolda. Hä, glawny role çagyrylan adam gelmedi, şonuň üçin seni aldylar. O geldi.
Ýöne özi oňaranok. Özi oňarmasa-da, kinoň hemme tarapdan gowy edip görkezip bolansoň, mysal üçin, atda gidip barýarka atdan ýykylmaly. Şony häzir men şoňa derek etsem, şoň ýüzi bilen ýykylyşyny alanoklar-da, arkasyndan alýarlar. Şunuň atdan ýykylyşyny, onuň men ýykylmaly bolýan şoňa derek atdan. Ýa at çap bilenok, mysal üçin, gaty çapmaly ýeri bar, suwda çapmaly ýeri bar. Her hili ýeri kän-ä. Şo zatlary edip bilmese, Operatora da kyn bolýa režissora da kyn bolýa kino kän o diýen gowam çykanok düşündiňmi şumat ýasama bolýada em biz arkadan almaly ýüzüni görkezmän almaly trýuklary şoň üçin. Näçe ýyl kaskadýor bolduň näçe ýyl aktýor bolduň. Eý kaskadýor sportda. Gullukdan gelenimiz bar. Gullukdan gitmänkäm sportuň içinde ondan soňam e paçti näçe ýyl boldy. Iki müň altydan bäri kaskadýoram, aktýoram. Aktýor bolmaga çagalykdan höwes bar. Ýoňa öýkünem bolýan, muňa öýkünem bolýan kiçikan. Şo sebäpli.
Duýdansyz, özüňi aýnada gören wagtyň gorkýaňmy? Ýok. Normalny öwrenişdiň. Hawa. Tiktokda wideo köp ýükleýäň. Şolaryň pikirini nirden alýaň? Kimden göçürýäň?
Özüň döredýäňem emma ogurlaýanyňam bolýar. Hemme wideony özüň düzüp ýetişip bolanok sebäbi tiktokda hepde dökmän iki ýa üç wideo goýmaly. Onnoň hemmesini oň döredip bolanok. Alyp Görýäňde wid trend bolan wideolary alýaňda azajyk üýtgedýäň. Meňki aktýor, meňki düzmek däl, men ssenarist däl ýa režissýor däl. Men öýkünýän, alýan, göwnüme ýaladym wideonyny, şony ýerine ýetirip bilýän, halky güldürýän, halkyň göwnüne ýarasa boldy, ogurlansyn, özüm döredeýin, tapawudy ýok. Men şo wideo bilen, şo wideomy ýöredibilýän men.
O ýaly wideolary düşürmek üçin aktýor bolmak hökmanmy?
Aktýor bolmak hökman däl, ýöne seredýän adamy Özüňe mäller. Saňa balet edýän etmeli. Oň üçin hem şo roluň içine girip oňarmaly. Mysal üçin gynançly wideony häzir oýnap oňarmasaň, sen şo wideony görüp oturan, saňa duýgusy gelmese, zat etmese saňa balet etmeýär. Düşündiňmi? Indiki wideolaryňda şoň ýaly wideosy geçirip goýberýär halanok. Şo keşbi janlandyrmaly-da girip. Baý erbet rolam, gowy rolam şolar gowy zat edýäň. Mysal üçin ine men aýdyp oturjak gal, ka mysal üçin kommentariýa girýäň-ä. Men eýle kommentariýa ýok, kä wagt girip çykaýmasa, girip okap göräýmeli. Ekiji erbet kommentariýada ýok, iki müňläp, on müňläp kommentariýa gelýär. Pozamogam men filtrede goýamok. Başda çykdyma, başda ýazýarlar, Meduz, utanaňokmy, uly oglan bolup, tuda-tuda älli-wälli diýýär-ä. Şoň ýaly soraglar bardy. Onnoň wagt geçýär welin, işiň ýerine gowy edip ýetirýäň-ä. Öň heýterlaňam hemmesi podpisçigim boldy da şuma. Hemmesi bolesçigim boldy. Erbet kommentariýalary öçüreňok. Ýok dur, başdaky wideolarymda bar erbet kommentariýa öçüremok. Aşak geçir başdaky wideolary açsaň, şolaryň içinde bar erbet kommentariýa. Kän hem. Üçünji, dördünji wideomda Meduz, uly oglan utanaňokmy? Doktor näme diýýä? Dözersiň diýýämi? Başda känmi? Näçe ýaşyňda sen? Otuz dört. Grant Derriden näçe mada gapjyk alýaň? Grant Derriden Men gapjyk alasym gelýär, onuň Grantleri menden pul alanok, diňe sowgat edýär. Diňe sowgat edýär men Grantlerden. Ondan başga ýerden aldym men Grantleri menden pul alanok diýip, gapjyk görün. O-da original Grantler däl eken, podýalka eken sokupdyrlar.
Diňe Gaday agada-da originallar bar. Hawa, Gadaýda.
Ýüzüne ýazykdy ol. Ýöne original diýip aldym. Ýöne bir ýyl ýatlap, alty aý geçdi, ony sypyrdy, ugrady gyraza, çist koja däl eken. Haçan zat owadan, aý gadaý pul alanok, sowgat edýän, utanýaň-da, ýer gezek barýaň-da, pul alanok-da, diňe sowgat, diňe sowgat.
Aktýor bolandygyň barada diplomyň barmy? Ýok. Tik tok aktýorlaryna diplom berilenokmy? Onda näme üçin adyňa Döwran aktýor diýip goýduň? Hökümet tarapy, döwlet tarapyndan aktýor ady berildi maňa. Döwletiň kinolaryna düşýän-ä men. Şolar diplom berenokmy? Ýok, olar diplom berenok. Olar seniň zat edýäň üçin alýar. Gerek-dä, gerek ýüz oňarýaň, zat edýäň. Olara gerek bolany üçin alýan. Diplom men zat etdiler okup okuwa zady teklip etdiler welin ýöne men eýýäm giç gördüm okuwy. Ýaşym geçip barýar.
Okuwa daşary ýurda bir ellere gidemen diýseň ýeş çoh habardaş tanyş bilşi bar. Ýok daşary ýurda okuwa gitmek niýetimde ýok.
Kepillik ýüzden ýüz. Lýuboý dünýäniň ähli ýerine ugradyp bilýäs. Düşündim.
Ýok, ýöne aslynda men özüm söwda edýän telekeçi, men okuwy hiç hili göz öňünde tutamok. Kiçilikden men näl üçindirin gar işde işledim-de. Pes maşgaladan dogulduk, gullukdan geldim. Başdaky işdim gar iş. Okumana-da wagtym bolmady. Näle iş o?
Aý, ussa bolduk, kafede işledik, ofisant bolduk. Şolar ýaly işler-de başda.
Näçe ýaşyňdan soň uje gara iş dälden ak işe başladyň?
Karoçi, gullukdan geldim-de, gara ussa bolup işledik, mehanik dostum bar. O güýçli ussa, menem oň ýaly polsownik bolýardym. Äý, men daýygyrak ol ejiz, oňarýan iş kän, ýöne Aý, kerpiç götermeli, beton garmaly, agyr işler-dä. Maňa gowy-da, onda oň şoň ýanynadym. Äý, bir iki ýa-da iki ýyl ýalyk bolup, ussa bolup işledik. Özümizem ýöne geýinýärdik welin, ussam egzamdok, ýaş oglan. Gyz görsegem bukulan bolýardyk, gaçyp, bilýäňmi, işläp ýörkäň obada zatlaň. Äý, onnoň Diýýädim-dä, otuz ýaşa çenli bir maşyn alsam, prawa alsam diýip öňümde çel goýdum. Ýöne Allatagala maňa başga çel goýupdyr. Men eýýäm ýigrimi dört ýaşymda magazynym, maşynym, öýüm, hemme zadym boldy.
Wideomagnitofonyň barmy öýüňde? Wideomagnitofonym ýok.
Hindi filmlerini onda nämeden göreýin?
Öň bardy. Ony getirişim at ýok. Öň görýärdiň häzir göreňok. Häzir näme tiktok açsaňam bar. Internet össe bilýäň youtube açsaňam bar.
Hindi kinolaryny köp görýäňmi? Çagakäk kän görýärdik şolara meýdejek bolýardyk. Ýa indi nä gowy rol oýnaýarlar oňa muňa kömek edýärler şoňa meýdäp gowy boljak bolup şolar ýalak boljak bolup bilýäňmi aktýorlara balýet edilýärda. Kime köp ballet edýäň?
Miftun Çakraporti, birinji. Kiçikak, kän görýäs Jimiň kinolaryny. Çagakak şoň tansyny edýärdik, bilýäňmi? Bir üçünji klas, dördünji klas ýadyma düşýär. Şo Jimi poýmy? Hawa, doglan güni klasdaşymyz doglan güni esede üýşüp şoň tansyny edip, zat edip, kinosyny goýup bar. O kaseta bardy o döwür. Wideo kaseta bilýäňmi şonda. Ondan soň Şahruhan çykdy. Şoň kinolaryny. Üçünji ýere-de birisine.
Üçünji ýere kimi goýsamka? Eý, üçünji ýere göz öňüne tutamok hiç kimi. Jimi Boý, Şahruhan. Şo ikisi boldy.
Bir özüň on adama garşy urşup, ýeňip gördüňmi?
Kinodamy?
Şu umuman. Ýok, men iki adama garşy urşubam ýeňip bolanok. On adamdan urluk gördük ýöne o zady urba göremzok.
Dogry aýdýarlarmy? Sen uran wagtyň, bir priýom eden wagtyň tyş tyş tyş tyş tyş etdirip gidýämiş. Şak şak şak şak şak. Görýänsiň-ä.
Dogrymy şu? Hawa. Şu wagt bir sany priýom görkezäniň eşidip ýöreli. Haýsy? Şuny görkezaýmyşyn?
Dünýäniň islendik ýerinde bolup, öz söýgüliňizi, ene-ataňyzy, tanyşlaryňyzy ýa toý edýän adamlary gutlap bilersiňiz. Eger adresi bilmeýän bolsaňyz, adresi Lebap Sowgat özi tapyp, siziň adyňyzdan gutlaýar. Sowgatlary siz özüňiz toplap bilersiňiz, ýagny aýdan zadyňyzy Lebap Sowgat alyp, gül, şokolad, ogursy, pomidor, şaşlyk, ketmen, sawuk, tapawudy ýok, islendik zady alyp, siziň ýakynlaryňyza gowşurýar. Tölegi dünýäniň islendik ýerinden islendik bank kartdan edip bilersiňiz. American Express, Sberbank, Tinkoff, Renesans, lýuboý kartdan töläp bilersiňiz. Dostawka şäher içi mugt. Postoýannyý kliýentler üçin gowy skidkalar bar. Kebap Sogo. Ýakynlaryňyzy hökman beýendiriň! Hindistana gidip gördüňmi? Ýok.
Hindistana gitmedim, Hytaýa gitdim, Türkiýe gitdim, Dubaýa gitdim. Eýýäm üç-dört ýurda gitdim, ýöne edil Hindistana gidip göremok.
Näme üçin? Bäý, men o kinolaryny görsemem zat etsemok, ine, hindi, hindilere balet edip ýatamok. Prosta şolaryň agzyna öýkänýän zat edýän, bir-iki sany gowaýan aktýorym bar, olaňam aktýorskiý ýüzüniň mimikasyny oňarýan aktýor şu ikisi-dä, galan aktýorlar nälelik bolýar, köp aktýorlar narazy bolýar. Mysal üçin, ol amerikansmy, listi bar-a, kim şol, Jeýk Steýsmi, ady ýadymda düşenok. Ana şo narazy diňe bir rol, diňe serýozny bolýar, diňe uruş-puruş, ýöneýdir başga gynançyl, bilýäňmi, söýgi barada berseň oňaranok. Şah Rukhan Jimma garyp bol diýseň garyp bolup ýatyr, baý bol diýseň baý. Gynançly aglamalysaň aglama liboý roly düşündiňmi? Oda esasy ýüzüň mimikasy bilen oňarmaly da şo keşplerlaý. Şoň üçin şo ikisine balede edýän sebäbi ökde-da. Ökdeligem eýýäm halka tanat dünýä tanadan da özüni. Ýöne meni adam tanadanok kän aktýor. Dogrudan Bollywoodda da, Gollywoodda da bar. Ýöne. Türkmenistanda känmi?
Türkmenistanda-da kän gömülge ýatanlar.
Oskar almakdan başga näle arzuwlaryň bar?
Oskar almakdan başga. Aý şondan başga arzuw ýok. Şu dünýä belli. Nähillek düşündireýin. Aktýorçylykda Türkmenistanyň baýdagyny dünýä tanadasym gelýär. Düşündiňmi? Şa TikTokda-da tanalýan men. Ýöne şu aktýorskiý bir dünýä belli, daşary ýurtlar bilen ýaryşyp biljek kino çykarasym gelýär. Arzuwym şol.
Näme iş edýäň şu arzuwyňa ýetmek üçin?
Kowalaşýan şuman.
Zarboýa kaşda oýnaýaň. Aýn tiktokda bir az gysga film döredip görýäs, ony döredýäs, zat edýäs nägillik. Hödürläp görýända, onda hödürleýände gowy kabul edýär. Diňe Türkmenistan kabul edende gysgajyk film alýan-da goýýan. Daşary ýurtlara çenli gollaýan. On alty million, ýigrimi million prosmotrlanma.
Nakrutka däl ol. Hum? Nakrutka däl. Ýok ol girseň kommentariýa aşa hemme zat aýdyp duran. Ol bildirýärä neme zat bolsa ýa laýkyň az bolýa kommentariýaň az bolýa ýa aşakda repost az bolýa. Her döwletden aşagyna ýazýan kommentariýalar bar her dilden.
Wajyp soraglara geçýäs. Aktýorçylykdan başga näme başarýaň?
Eý men näme diýeýin? Nahar bişirip bilýäňmi?
Özüme gerek naharlar, mangal ury, şular ýaly. Şaşlyk. Hawa.
Mal bakyp bilýäňmi? Näme oňaranok diýip soraýda.
Näme başarmaýan? Hemme zadam başarýas, başarmaýan zadym-a ýok. Lýuboý zada ýapyşýan-a, bilemok öz harakterimmi, şuma TikTok bolsun, ol bolsun, oýun ugry bolsun, PlayStation bolsun, bilýard bolsun, şo zada ýapyşsam, şoň birinjisi bolup bilýän men.
Täze rubrika spesialny sen üçin. Men aktýor rubrikasy. Men bir situasiýa aýdýan, sen şo situasiýadaky adamyň emosiýasyny oýnap görkezmeli. Döwran aktýor bir million agza boldy, şo wagtdaky duýgy.
Şo wagtdaky duýgy. Eý näme şindi begenersiň. Ýüzüňde şony görkezmeli.
Ýylgyrarsyň-da, näme begenip gülüp şular ýaly, mysal üçin, gördüň bir million bolupdyr. Begendiň, çykardyň telefonyňy lajaň etdiň, Hawa, Gadaý jan, gardaşym, bir million boldum, bu gün ýuwmasak bolanok, dos, gel diýip, Baý, Gadaý ba atam nol ýetmiş ba ýetmiş ýedi ba bar-da, batjak ba, baý batjak, tanaýaň-a sen, şo ba, Mekan Rejep aga-da türkdür-ä hemmesine gatnaşýanam dötdi emma Wesna bar Wesna Joly Taşoguzly. Şolar bilen paýlaşardym. Berde
Okey. Döwran aktýor bir million agza bolansoň TikTok ýapyldy. Mhm. Şol duýgyny indi ýüzüňde görkez şu kamera.
Tiktok ýapylsa eý meň üçin gorkuly nemes ýok tiktok ýapylsada. Şo duýgyny ber kamera.
Hany mysal üçin gowy nastreniýada otyrsyň da dogrydan bir million agzada zat edýäň tiktogam görýäň ýapyldy da resk ýüzüň üýtgemeli da bilýäň görüp otyrsyň gülüp otyrsyň. Gön alýaň telefony çykarýaň zaň edýäň eý gadaý o ýa plany nähili boldaý tiktogym ýapylypdyraý klinde edip biraz bez nastroýeniýa şolar ýaly däýmeseň.
Tiktok täzeden açyldy, ýöne Döwran aktýor paroly ýatdan çykardy.
Nireden tapýaňaý bu soraglary? Parol ýatdan çykdy. Tiktok açyldy, parol ýatdan çykdy. Eý, diňe nerwinçi edersiň, kline edersiň, gözlärsiň, gaharlanarsyň, oňa jaň edersiň. Eý, dost, bolanok. Parol ýoga ynanýaň. Parolçylaý. Bam ýok, gowja tanyş ýokmaý, oňarýanlaý, nämä durýan bolsa, düzetip bolýan bolsa, berjek men. Hiç hili problema däl näme bermeli bolsa bereli dost ýöne açarla şony tapaýda. Şolar ýaly.
Nerwist edýän. Hawa nerwinçde edýäň da.
Saýk däli, esbiteri, köne mekdep fitna çarman üçin urýa.
Kim kim urýa. Saýk däli es bitir urýa. Şony görkezmeli nädip urýa.
Aý ony zat etseň gaty görerlerlaý ne oňa goşulmalylaý.
Kim gaty görýä. Aý indi näme ol ony urýa men gelişdiremok es biter saýk dälini urýa diýseň meniň pikirimçe aýdym saza men kän aýdymçy diýen zada. Saýk urýa saýk es bitir urýa. Aý onda-da
o tema girmäliň. Sungaty uly oglanlar. Ikisiniň hem. Dis çykarýar diýip gorkýaňmy? Kimden dis çykarýaň? Saňa dis çykarýar diýip gorkýaňmy? Ýok, çykarsa begenjek, näme üçin? Dis çykarsa atwedini alar, taýyn mesele däl.
Repem okap bilýäň sen? Olam okarys. Seniň pikiriňçe, sen rep oka başlasaň. Aha.
Türkmenistanda näçe sany reper bolgar.
Men rep okasam okaryn ýöne edil reba oňarmaryn men aýdym menlik däl bilýän men. Rep okasam okaryn nällek okarynam ýörärinem ýöne näme üçin ol rep ýörär men şuba döwran aktýor bolanym üçin tanalýan üçin şoňa purkolnap çykarsam ýörär. Ýöne men ýüzümi görkezmän, adymy aýtman şol aýdymy rep edip aýtsam meni ýörär öýdemok. Sebäbi aýdym-saz menlik däl, men öz ýagdaýymy bilýän. Ýöne şu TikTokda rep meselä gelýär-ä, men aýdymça baletlerimok hiç hili. Men aýdyma balet edýän, mysal üçin, gowy aýdym çykýar-a, şoň modasy gaçýança şol aýdymy gowy görýän we kimiň aýdýany gyzykly däl maňa. Şony kim aýdaýsa maňa gyzykly däl. Ýöne. Saýt däli mäli şo men aktýorskda işimi bilýana şol şo sungatda işini bilýä düşündiňmi ýerine bara ýerbe ýer goýýada gowy edip moşny edip bara peçatlaplaý şoň üçin şoň sungatyny halaýan oňa sözüm ýok men saýka. Top üç türkmen reper.
Top üç. Baý lif diýip reper bar täzeräk başlady. Diňe manyly sözlerden aýdýar maňa ol sögüp oňa diss atyp maňa diss atany gyzykly däl maňa düşündiňmi many çykarsyn aýdymdan adamyň ýüregine girmelidä kim sögüp birine oňa sögüp muňa sögüp ýa bir zat neme etseň bilýäň biriň üstünden zat etseň ýöreýä. Men ony kabul edem ogry, manyly, yzygiderli. Baý lif diýip bir ýaş reper bar. Üçde şony goýýan. Ikide-de Emirmi şol eýranly bar-a, türkmen oglan Emir Rasen. Hawa, ata-babalarymyň sözüni alyp ulanyp manyly. Ikä şony goýýan. Biram Saýt däl oň ýerini hiç kim meň pikirimçe geçip bilmeýär berenok öňem şo saýt şumadam oň ýeri başga. Bir gidene ýerine gitmändirmi? Hü-ü. Amerika gidene. Eý nirä gitsede sungat dur da şoň öňüne geçibilýän ýok.
Şu wagt rolyňy gowy oýnadyň. Şonuň üçin saňa biz arzuw eden Oskaryňa sowgat etjek. Oskara w studiýu pažalwsta. Bu Oskar we kiçiräk. Biziň partnýorlarymyzdan sowgatçyk, ondam açyp görüp bilersiň. Sag bol, minnetdar. Kiçem bolsa, meň üçin uly, hormatyňyza sag bol, sylagyňyza minnetdar. Siz üçin kiçi, ýöne meň üçin uly. Hemen men akuratlaşdyryp-a durjak dälmi ine?

Baý bol brato. Sag bol, köp köp minnetdar. Sowgadyňyza-da, sylagyňyza-da. Gönül Lebapdan geldi. Sag bol.
Lebaba meň adymdan ullakan sag bolsun.
Sag bol. Sizem sag bol. Durag, gutarana gepleşik.
Gutaranokmy? Ýo, ýo. Aýalyň ýa dewuşkaň barmy? Aýalym bar.
Instagramda, tiktokda gyzlar ýazýamy? Hawa.
Köpmi? Äý normalny.
Näme diýip ýazýa?
Äý şol widýa düşüp bolýamy? Aktrisa gerekmi wideolaň gowy görýän şolar ýaly zatlar. Özleriniň suratyny wideolaryna ugradýalarmy. Hawa ugradýalar.
Lak atýalarmy. Ýok. Lak atanokmy hiç kim. Aý ýok maňa gabat gelenok. Men edil lak atar ýaly powudam beremok.
Karoçe olaryň aktýor bolasy gelýä. Hawa aktrisa bolasy gelýä şoň ýaly ýazanlar bar şuma tiktokda. Düşenlerem bar köp wideoma şo ýazyp.
Şo aktýor bolasy gelýän gyzlary nähili kastinglardan geçirýäň?
Birinji bilen. Ýagny näli synaglardan geçirýäň?
Men daş keşbine seredýän ilki men mysal üçin gözden uçýan ideýam bolsa şoň ýüzüne oturýan men. Arçyn arçy diýip bir wideo goýdum görensiň şoda epesli boldy paşti bir milliona golaýlady prosmotry. Soň gyzy gözledim, näçe wagt gözläp tapybilmän, haçanky ideýa şol. Tiktok başlanda-da tapybilmän kän sakladym, sakladym. Iň soňunda bir gyz tak, tapdym. Kommentariýa ýazypdyr daraý. Bir gyzy düşürdim, welin şo gyzda Mundan owadan gyzam bardyr gerek bolsa diýip kommentariýa ýazypdyr. Menem girip gördüm, ony hakykatdanam. Maňa gerek ýüz dan. Öň men ýazyşdym muňa şuň ýaşyňa bula düşürjek bolýan diýip. Bolýa diýip getirdik. Düşdük zat etdik. Wideony goýdum. Göni dünýä keşbede düşdi. Bir million Aýalyň hiç zat diýenok-dä. Aýalym näme üçin zat diýsin. Meň nägilelikdigimi bilýä aýalym. Şoň üçin zat diýenok maňa. Wabşe türkmen kinoindustriýasyna nähili goşandyň bar? Nähili?
Düşünmedim manysyna. Türkmen kino industriýa bara. Hawa. Türkmen kino wot. Şonuň ösmegine näle goşandyň bar? Goşandym kän bolar. Kän teklibim bar entäk şo zatlara pursat alyp bolsa. Enşalla türkmeniň baýdagyny edil şu kino sistemada dünýä tanadan tiktokda tanadyşym ýalak hemme ýerde tanadyp bolýa.
Blitz rubrikasy, Men sorag berýän, sen maksimalny tiz jogap bermeli. Golliwudmy ýa Bolliwud?
Bolliwud.
Nýu-Ýorkmy ýa Nýu-Deli? Nýu-Ýork. Şahruhanmy ýa Baýbatýok?
Şahruhan.
Jimmi poýmy ýa atam nol ýedi ýedi.
Jimi.
Jimmi poýmy ýa şahruhan.
Eý ol ikisini deňeşdirip bolanok. Meň gözümde bilemok ýöne.
Ok. Agzalara bir zatlar diýjek bolsaň, birnäçe minut wagtyň bar. Men näme, birinji bilen, saňa sag bolsun aýdýan. Siziň gepleşik edýän studiýaňyza, oglanlara sylag-hormat edip sowgat berdiňiz, köp-köp minnetdar. Ondan türkmen halkymyza, bäş welaýata Hemmesine meni gollaýanlar üçin gowy kommentariýalar ýazýar tiktokda gowy tarapdan seredýärler hemmesine ullakan minnetdarlygymy bildirýän.
Sagjabol. Sagbol sizem sagboluň. Wsyo.
Bolamy?
Gaçan nol ýetmiş ýedi miýabat ýok diýä.